Le ɣeyiɣi siawo katã me la, ameha la dzi ɖe edzi akpeakpewo ale gbegbe be afɔɖoƒe meganɔ anyi o. Azɔ etrɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo ŋu, eye wògblɔ na wo be, “Mikpɔ nyuie le Farisitɔwo kple woƒe alakpanuwɔwɔ ŋu.” Wowɔa nu abe ame nyui ene, evɔ wovɔ̃ɖi ŋutɔ, gake woƒe alakpanuwɔnawo ava dze go gbe ɖeka. Ava dze go abe ale si nuʋanu nana be abolo mɔ hona ɖe dzi hlodzoo ene. Nu sia nu si miegblɔ le viviti me la, woasee le kekeli me. eye nu si mietsɔ do dalĩ le miaƒe xɔ gãwo me la, woaɖe gbeƒãe le xɔwo tame. Ame si wòle be woavɔ̃. Ke mele egblɔm na mi xɔ̃nyewo be, migavɔ̃ na ame siwo di be yewoawu mi o. Ŋutilã la koe woate ŋu awu, ke womekpɔ ŋusẽ ɖe miaƒe luʋɔ ya dzi o. Gake magblɔ ame si wòle be miavɔ̃ la na mi. Eyae nye Mawu, ame si si ŋusẽ le be wòate ŋu awu ame atsɔe aƒu gbe ɖe dzomavɔ me. Ho nenie akpakpa atɔ̃ xɔna? Menye sidi ʋɛ aɖewo koe oa? woƒe home mede naneke kura o ɖe, gake Mawu meŋlɔa wo dometɔ ɖeka pɛ hã be o. Miaƒe taɖa katã gɔ̃ hã ƒe xexlẽme le nyanya me na Mawu. Migavɔ̃ o, elabena miexɔ asi na Mawu tsɔ wu atsutsrɔewo.” “Medi be mana kakaɖedzi mi be, nye Amegbetɔ Vi la, Made bubu mia ŋu le dutoƒo le mawudɔlawo ŋkume, nenye be miawo hã mieʋu menye le anyigba sia dzi abe mia xɔlɔ̃ ene. Ke ame si ke gbe nu le gbɔnye le amewo gbɔ la, nye hã magbe nu le eya hã gbɔ le mawudɔlawo ƒe ŋkume. Nenye be ame aɖe ƒo nu vɔ̃ɖi le nye Amegbetɔ Vi la ŋu la, Ɖewohĩ woatsɔe akee, ke ame si agblɔ nya vɔ̃ɖi aɖe ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu la, womatsɔe akee gbeɖe o. Nenye be wokplɔ mi va ƒuƒoƒedzikpɔlawo kple amegãwo ŋkume be yewoadrɔ̃ ʋɔnu mi la, migatsi dzi le nu si miagblɔ la alo atsɔ aɖe mia ɖokui nu ŋu o. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋutɔ ade nya si tututu miagblɔ la nu na mi ne ɣeyiɣia ɖo. Lododo le kesinɔtɔ bometsila la ŋu.” Ame aɖe do ɣli tso ameawo dome gblɔ be, “Nufiala, meɖe kuku na wò, gblɔ na nɔvinyeŋutsua be wòama fofonye ƒe nuwo me atsɔ tɔnye nam.” Yesu ɖo eŋu nɛ be, “Ŋutsu, ame kae ɖom miaƒe ʋɔnudrɔ̃lae be matso nya sia ƒomevi me?” Eye wògblɔ na wo be, “Mikpɔ nyuie, milé be na mia ɖokui tso ŋukeklẽ ŋuti, elabena ame ƒe agbe menɔa eƒe nukpɔkpɔ vivivo la me o.” Azɔ edo lo sia be, “Agble nyui aɖe si wɔa nuku la nɔ gatɔ aɖe si. Le nyateƒe me, eƒe nukuawo wɔ ale gbegbe be eƒe avawo katã yɔ fũu gbã go, eye megakpɔ nɔƒe na mamlɛawo gɔ̃ hã o. Ebu ta me le nu si wòawɔ la ŋu vevie, eye susu aɖe va nɛ mlɔeba. Edo ɣli gblɔ be, Menya nu si tututu mawɔ. Magbã nye ava xoxoawo, eye matu esiwo lolo wu la ɖe wo teƒe, ale be mate ŋu akpɔ nɔƒe na nye nukuawo katã, eye manɔ anyi agblɔ na ɖokuinye be, ‘Nɔvi, èdzra nuɖuɖu geɖewo ɖo ɖi hena ƒe geɖe siwo gbɔna, eya ta xɔ gbɔgbɔ.’ nàɖe dzi ɖe anyi, ɖu nu, nano nu, eye nàɖu agbe nyuie.” Gake Mawu gblɔ na kesinɔtɔ sia be, “O, wò abunɛtɔ, egbe zã sia me ke woaxɔ wò agbe le asiwò. Ke ame ka tɔ nu siwo katã nèdzra ɖo ɖi la azɔ. Enye nyateƒe be, ale ame sia ame si le nu nyuiwo dzram ɖo na eɖokui, eye kesinɔnuwo mele esi le Mawu gome o la lae nye esi.” Yesu trɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo ŋu, eye wògblɔ na wo be, “Le esia ta la, mele egblɔm na mi be, “Migatsi dzi le nu si miaɖu hena agbenɔnɔ alo nudodo siwo miaƒe ŋutilã hiã ŋu o, elabena agbe xɔ asi wu nuɖuɖu, eye ŋutilã xɔ asi wu nudodo. Mikpɔ akpaviãwo ɖa. Womeƒãa nu o, womeŋea nu o, eye ava aɖeke hã mele wo si be woadzra nuɖuɖu ɖo ɖe eme o. gake wokpɔa woƒe gbe sia gbe nuɖuɖu, elabena Mawu ŋutɔ naa nuɖuɖu wo. Evɔ miawo la, miele vevie na Mawu wu xeviwo katã. Hekpe ɖe esia ŋu la, mia dometɔ ka ate ŋu ato dzesi me atsɔ gaƒoƒo ɖeka pɛ akpe ɖe eƒe agbe ŋu? Eye nenye be dzimaɖeɖi mate ŋu awɔ nu sue siwo megblɔ va yi o la, viɖe kae wòanye be miatsi dzimaɖeɖi no nu gãwo ŋu? Mikpɔ dzogbenyawo le baliwo me ɖa. Wometrea ɖeti alo lɔ̃a avɔ o, gake Solomo, ame si nɔ atsyɔ̃ gã me hã ƒe atsyɔ̃ɖoɖo mede seƒoƒo siawo tɔ nu kura o. Nenye be Mawu ɖoa atsyɔ̃ na gbe le gbedzi, gbe si nɔa anyi egbe, eye wòtsɔnɛ ƒua gbe ɖe dzo me etsɔ la, ɖe mate ŋu aɖo atsyɔ̃ na mi sãa wu gbe siawo oa? O mi xɔse ʋɛ tɔwo! “Gawu la, migaɖe fu na mia ɖokuiwo le nuɖuɖu kple nunono ŋuti o. Migana esia nakplɔ mi ade nuxaxa me o. Mawu ana wo mi. “Xexemedukɔwo katã doa gbe na be yewoakpɔ gbe sia gbe nuɖuɖu, ke mia Fofo si le dziƒo nya miaƒe hiahiãwo. Ke boŋ midi eƒe Fiaɖuƒe la, eye woatsɔ nu siawo katã akpe ɖe eŋuti na mi. “Eyata migavɔ̃ o, Mi alẽha sue sia! Elabena edzɔ dzi na mía Fofo si le dziƒo la ŋutɔ be wòatsɔ fiaɖuƒe la na mi. Midzra nu siwo le mia si, eye miatsɔ ga la ana hiãtɔwo. Esia adzi miaƒe fetu si le dziƒo la ɖe edzi. Ne miedzra miaƒe kesinɔnuwo ɖe dziƒo, fiafitɔ aɖeke mate ŋu afi wo o, eye agbagbladza aɖeke hã mate ŋu aɖu wo o. Afi si miaƒe kesinɔnuwo le la, afi ma miaƒe dzi hã anɔ. “Midzra ɖo, eye miaƒe akaɖiwo nanɔ bibim. Miɖe dɔla siwo le mɔ kpɔm na woƒe aƒetɔ be ne egbɔ tso srɔ̃ɖeƒe, eye wòva ƒo ʋɔa la, ne yewoaʋui nɛ enumake. Dɔla siawo akpɔ dzidzɔ ŋutɔ ne woƒe aƒetɔ gbɔ, eye wòakpɔ be wole ŋudzɔ. Vavã mele egblɔm na mi be dɔla siawo anɔ kplɔ̃ ŋu, eye eya ŋutɔ ado subɔvi ƒe awu. aɖo kplɔ̃ ɖe woƒe akɔme be woaɖu nu. Mienya ɣe ka ɣi wòava o. Ate ŋu ava le zã ga asiekɛ me loo alo zãtitina, gake ne eva ɖo ko, dzi adzɔ eƒe dɔla siwo katã le klalo la. Ame sia ame anɔ klalo na eƒe vava nenye be wònya ga si me wòle vava ge. Ɖeko wòle abe ale si ame nanɔ ŋudzɔ na fiafitɔ ƒe vava nenye be enya ga si me tututu wòle vava ge la ene. Eya ta minɔ ŋudzɔ ɣeawo katã ɣi elabena Nye, Amegbetɔ Vi la, mava le gaƒoƒo si me ame aɖeke manɔ mɔ kpɔm nam o.” “Míawo ko nèle lo sia dom na loo alo ame sia ame?” Aƒetɔ la ɖo eŋu nɛ be, “Azɔ ame kae nye dɔla wɔnuteƒe kple nunyala, ame si eƒe aƒetɔ atsɔ ɖo eƒe aƒemetɔwo nu be wòana woƒe nuɖuɖu le enaɣi mahã? Eme anyo na dɔla ma ne eƒe aƒetɔ trɔ gbɔ va kpɔ be ewɔ eƒe dɔdeasi. Le nyateƒe me la, aƒetɔ la atsɔe ɖo eƒe nuwo katã nu. Gake nenye be dɔla ma gblɔ le eƒe dzi me be, ‘Nye aƒetɔ anɔ anyi ɣeyiɣi didi aɖe hafi agbɔ,’ eya ta wòde asi ame siwo wòtsɔ de eƒe dzikpɔkpɔ te la ƒoƒo me, eye wòle aha mum la, eƒe aƒetɔ la ava le ŋkeke si mele mɔ kpɔm nɛ o kple gaƒoƒo si menya o la dzi, eye wòaɖee ɖa le nɔƒe kɔkɔ si wòdae ɖo, eye wòadae ɖe ame mawɔnuteƒewo dome. Woahe to na dɔla ma vevie. elabena enya eƒe aƒetɔ ƒe lɔlɔ̃nu be wòawɔ ɖe edzi, gake egbe mewɔe o. Ame si menya be nane si wɔm yele la nye vɔ̃ o la ƒe tohehe masesẽ o. Ame si si wotsɔ nu geɖe dee la, wodi ŋutete geɖe tso egbɔ, elabena nu si wotsɔ de eƒe dzikpɔkpɔ te la sɔ gbɔ. Yesu ame si he mama vɛ. Ɖe meva be made agbe yeye ƒe dzo anyigba dzi tɔwo me. Ne mewu dɔ sia nu xoxo la, ne anyo ŋutɔ hafi. Tsideta dziŋɔ aɖe le ŋgɔnye, eye anye nu si ate ɖe dzinye. va se ɖe esime enu nava yi. Miebu be ŋutifafae metsɔ va anyigba dzia? Gbeɖe, dzre kple domemama boŋ metsɔ vɛ. Tso azɔ dzi yina la, ƒomewo me ama. Akpa etɔ̃ adze yonyeme, eye akpa eve atsi tsitre ɖe ŋunye. Alo akpa eve adze yonyeme, eye akpa etɔ̃ atsi tsitre ɖe ŋunye. Vi kple tɔ ƒe gbe madze gbedzi o le tanye, nenema ke adika aɖo vinyɔnu kple dadaa dome, eye nenye be lɔ̃xo aɖe aɖo nu nyui aɖe be yeawɔ la, lɔ̃xoyɔvia atu afɔ eme.” Yesu trɔ ɖe ameha la ŋu azɔ, eye wògblɔ be, “Ne miekpɔ lilikpowo le ƒu ƒom ɖe ɣetoɖoƒe la, miegblɔna be, ‘Agbafiee le wɔwɔ ge, eye tsi dzana hã vavã.’ Ne anyigbemeya de asi ƒoƒo me la, miegblɔna be, ‘Egbe la, ŋdɔ le ʋuʋu ge sesĩe.’ Eye esia hã vaa eme. Mi alakpanuwɔlawo! Mienya be tsi le dzadza ge alo ŋdɔ le ʋuʋu ge to ŋkuléle ɖe yame. kple anyigba ŋu me, gake miegbe be yewomalé ŋku ɖe nu si gbɔna la ƒe dzesi si ƒoa xlã mi la ŋu o. Ɖeka wɔ kple ame siwo tsɔ nya ɖe ŋuwò. Nu ka ta miagbe be yewomakpɔ nu si nyo la na mia ɖokuiwo o ɖo? nenye be wò futɔ tsɔ nya ɖe ŋuwò, eye nèkpɔe le mɔ dzi wòyina fia ƒe ʋɔnu kple wò nya la, tɔe, eye nàlé avu le mi kplii dome. Ne menye nenema o la, ʋɔnudrɔ̃la ade wò mɔ, eye ne wode wò mɔ la, ànɔ afi ma va se ɖe esime nàxe fe siwo katã nènyi la wòavɔ keŋkeŋ.